Ýaňy gurluş, bu däme ýaňy gurdy kimi? Olaý senin mara.
Bir hepdeden, bir hepdeden idi ga o biz o. Bir hepdeden gepleşi gün ak gaýda ýaňy. Aşgabat.
Salam aleyküm dostlar. Biz bu gün Aşgabat Pride-da 3 oýnuň täze sany men ýanymda Perhat Babaýew. Ýörite ussat artist. Sag bol, sag bol.
Sag bol agam.
Agam özüňe entäge ýaş, ýaş dogrudanmy? Ýöne ýaşlygyna garamazdan ýüzüň diýip aýdamok. Köp wideolarda görýän, köp waýnlaňda görýän. Aktýorçylyk super. Sag bol. Nomer adin aktýorçylyk baam. Sag bol. Amin.
Menem begenýän, hemmämiz begenýär şuny ýalaky öz ýurdumyzda şunuň ýaly ökde ökde ahyr artistler çykýar. Awa, Hindistanda ine Şahruhan çykyp datyr. Awa. Türkmenistanda Perhat çykyp datyr. Görýäňmi? Ýa elbetde gowa başlaýar. Hindi bolubam bir badamy murtly. Indiski stil. Awa.
Men diýen diýen Diýen agaç gapuryp diýle turay diýen ýerde. Owa azjyk şu hindilere de. Tamam.
Gowy bolup turaýam şu ýöne. Azjyk. Kim ideýa taýar?
Özümki.
Ideýa özüňki.
Owa owa oglanlar bilen.
Ine.
Hem režissýor, hem aktýor bolýar dagyna. Hemme zat özüňde.
Taňry ýalkasyn sag bol agam edýän işleňe. Indi dostlar, üç oýun proýektimiziň täze sanynyň ýene bir sanynyň birinji şertine başlaýar. Onda birinji şert bilen tanyşdyrýan birinji şerti kapýa. Aşgabat Pride size iň süýji tagamlary bilen hyzmat edýär. Iň süýji tagamlary diňe Aşgabat Praýddan iýip bilersiňiz. Indi, bu ýerde nähilek toýlar edip bolýar. Doglan günleri arkaýyn belläp bolýar, halat geçdileri arkaýyn belläp bolýar. Aý, bir kiçiräjik toýam bolsa, şonam arkaýyn belläp bolýar. Terassadam bar, ikinji gatam bar, birinji gatam bar. Onda näme, Aşgabat Praýd bilen galyň, Aşgabat Praýdam elmydama siz bilen gyzgynjak tagamlar we gyzgynjak söýgi bilen size hyzmat edýär. Ine, ýerleşýän ýerem Swoboda. Aşgabat kinoteatr gapdalam Aşgabat Pride. Men-ä gitdim onda. Onda näme, şu görýän nomerleriňiz bilen jaňlaşyň, elmydama size hyzmat edýär Aşgabat Pride. Gara göwnem beýhuş etdi.
Gara göwnem beýhuş etdi.
Kän bolýar ha bir bilýär. Bu haýsyny aýtsa bilen, haýsyny goýdugynda. Aýt diýildi.
Oo. Gara gözleň beýhuş etdi. Gül keşbiň gözügimden ýitdi. Gül keşbiň gözügimden ýitdi diýýär. Malades, gaty gowy. Seni ýatlap gije-gündiz ýatmadym.
Seni ýatlap gije-gündiz ýatmadym. Başda näme üçin bu zatlary aýtmadyk? Hawa, gowy aýtmadyň. Hawa. Indi sen aýt. Ylalaşaly gülüm bile.
Şo häk söz gelip duraý dile.
Şo häk söz gelip duraý dile. Gowy. Hawa.
Gahar gelen bolmaly. Hmm. Indi men aýtmaly näme? Hawa. Söýgimi ýa dostluk diýip berdiler sowal. Eý, ne bolar aý ol eý? Sowal. Sowal.
Jogap. Aa.
Söýgimi ýa dostluk diýip berdiler sowal. Haýsyny saýlasamam
Beýlekisi sowar. Beýlekisi so ýok haýsyny saýlasamam bolanok halal diýip. Baba şo bolýada. Bolýa. Indi sen bermeli. Aha. Dawaý däli. Toýda gördüm gül ýüzüňi. Ýa gül ýüzüňi. Keşbiň ýatladýa üzümi. Keşbiň ýatladýa üzümi gowy. Aha gitdik.
Neme? Asman ýaly dury seniň gözleriň. Asman ýaly dury seniň gözleriň. Tüýs seniň ýaly gyzda meniň gözlegim. Ony.
Dolanaýma bir giden soň yzyňa.
Bir giden soň dolanaýma yzyňa. Hawa. Öýlenem soň. Adyň dakaryn gyzyma. Bolýara.
Aýdaý onuň aýdymy ýadyma düşdi şu an. Ýo bu bara söýgi duýgy ýatyr omyň içinde o. Aý oglan. Görmesem hem adyny eşidip durym ol ýerde. O ir bilen duralgada bir gözel gördüm. Onuň bolup durşuny görüp bir manat berdim.
Bir manat beripdir. Ýo normalny gowy gowy. Seredindi. E, sen aýtmaly. Hawa. Oklany.
Näme üçin? Gön pat bolup il gelen. Ha, ilhamna çoto ya. Çoto bir zat kemmi?
Hawa, çoto çoto.
Skoy. Ak köýnegi geýipsiň sen egniňe. Hawa. E muňa da kär o. Kär gelýär. Ak köýnegi geýipsiň sen egniňe. Ene geýipsiň ya egniňe. Howlukma çykaýtdym da degmäýin diýip göwnüňe.
Bolýar. Ýa çagyrdyň da. Mekan süýjüsini iýseň bal ýaly.
Çaý bilen äçseň wapşe gül ýaly. O, gaty gowy. Çaý bilen äçseň wapşe gül ýaly. O, o am. Şuň ady mekan. Önýän önüň ady mekan süýji. Şu zatlaryň hemmesi şularda önýär. Açyşdyr, iýişdir görseňem.
Öýjä galaryn. Biz aýdyň, öňdüň sport. Şol ynanaýyň. Energiýa berýär süýji.
Güýçlendirýär ha. Hmm. Hmm, aýtsaý.
Şuny iýip arkaýyn uruşybermeli-mi? Arkaýyn. Abalix dakýar men melhem içmändirin bolmaýar dämi? Näme bolýar? Mini snickers. Gülüň. Mini snickers. Hawa.
Gatow. Saňa duşdum Aşgabadyň bagynda.
Saňa duşdum Aşgabadyň bagynda.
Gidip dur sekundu. Aşgabadyň bagynda. Wally ýarsy geçdi. Saňa duşdum Aşgabadyň bagynda. Ey, meme gelýär-de kelläm. Aşgabadyň bagynda. Menem şondan alymda.
Aşgabat dämi şondan ýadyma düşdi. Aşgabat. Saňa duşdum Aşgabadyň bagynda. Boldy indi gülýäliň. Gutardy indi. Bu wagtyň gutardy.
Bagyşla siz gepleşigimiziň ýeňijisi bolup bilmediňiz, ýöne indiki gepleşigimizde taýynlandyk. Her gezek näme üçin men öz gepleşigimde, öz proýektimde özüm utulýanlaý, nämede kawyň sebäbi? Bolýa. Amma bu gezek birinji şertimizde utduň. Gutlaýan. Sag bol.
Kapýany.
Malades. Gowy düzýän ekeniň hakyky režissýor şonýa bolmaly. Owa.
Goşgudan toşgudanam başlyk bermeli. Men özümem haýran galýan şeýle bolup gidýä özi. Özümem haýran galýan. Beýan etsem şu duýgymy men nä geçen öýtmedim şu tapgyrdan. Geçdim.
Indi ikinji şerte geçýäs. Ikinji şert at tapmak.
Dawaý. Onda başladyk. Başlaly.
Sona. Sona. Sona. Dor dämi? Ha. Arzy. Ýymy.
Hmm. Arzy. Aa. Ýy harpdan ne kim bar ýy harpdan? Ýy harpdan ne bar ýy? harpdan kim bar ýy? Ýy ýy ýydan. Alaýym. Hawa.
Ylaýym diýip bardyr.
Hawa. Barmy ylaýym? Ylaýym.
Hawa.
Maral.
Maral.
Laçyn. Laçynym. Natalýa diýsemmikäm? Nýuşamy? Ýo, Naharp bar-a brat. Näzik.
Näzik.
K. K. K.

Ra, türkmençe näme bar aýradan? Ü, Ra. Aý, Röwşengül diýäýmeseň, başga ýok-a gyzyň ady. Bolar, Rabiýa.
Rabiýa. Ýa-da Reýhan.
Reýhan.
Hawa, Reýhan.
Reýhan.
Name? Hawa.
Nurgözel. Nurgözel bolýar. Ladan, a, laçyny aýtdym.

Hawa.
Sa. Aý, Sona aýtdym. Sona aýtdym. Aýtdym. Sa sa sa. Suraý.
Suraýmy? Suraýmy?
Ýaman şu şuny üýtgeşik aýtdyň aý çota podozreniýa nägidýän men. Men bildirmän otyryn näçe geçirdim ha bildirmän. Suraý.

Iý. Injir gülüň.
Ilýas gelýär-ä çata. Iý. Iý delegem tapylmady dos. Ha, öňem tapylmadymy?
Tapylmady.
Iý ýokmy?
Baý ýöne bilemok. Dur, iý. Iý. Italmaz gülmi? Italmaz gülmi?

Men oturdum. Bagyşlaň şeýle boldy.
Özüňiz barada aýdaýsaňyz oturşyňyz barada. Men oturlaryna öýtmedim.
Indi bu zatlar gaýtadan. Indiki gepleşikde nesip bolsa güýç toplap gelerin. Ruhdan düşmäň.
Hawa. Indiki gepleşigimizde görüşýän çaý goşlar. Boş kagyza eýe bolduňyz. Ýa boş kagyz ýa peýdaly maslahat. Hawa.
Indi üçünji şertimize geçýäs. Üçünji şertimiziň ady. Eý men gowy görýän şu şertany. Güller. Ondan agam. E, jigim hem ynanjak bolsaň aýtjaga. A, başga. Owo. Soňam ta. Ta. Owo. Azat Oramat.
Hawa. Bu zatlar aslynda reklama däl. Hawa, däl.
Maslahat bu zatlar. Hum. Reklama ýokdur agam. Hiç hili reklama netu. Bolýa arasynda bir haýyş etseler mugt maslahat berýäň dämi? Mugdam berýän şunda mugt der götürmän. Serediň adamlar sözüň sözdür. Hawa. Maslahat berýäň dämi sen? Maslahat berýän agam.
Boldy.
Arkaýyn bir önümçilik edýän bolsaňyz, umuman bir söwda edýän bolsaňyz, Merdan jana ýüz tutýaňyz, mugt maslahat berýär. Sebäbi reklama däl-de. Tagam, şulam mugt bermek üçin. Şony aýdýan.
Şuňam maslahat, mugt agam.
Indi geljekde adamlar hem bir neme etsin diýýän, peýdalansyn diýýän-de.
Peýdalansyn diýýän. Mugtdan.
Näme alyň, näme artygyň harmanyna döndürjek bolýaň näme? Ana, hawa. Arkaýyn mugt maslahat berdirip bolýandyr Merdan jana. Hawa.
Ine agam. Şeýdip etsene. Aha.
Aşgabat Pride-iň menýusy. Mundan islän zadyňy saýlap bilýäň. Aha. Şuň üçinden. Aha. Lili boý zat tutýan meselede şonam bişirip berýän. Ä, sen bişirip berýän. Şu gün howlukýan diýseň ertirede bişirip berýändir. Sen bişirýän ony. Mesele däl. Men birini saňa saýlap bereýin, sen özüň bişiriber, men arkaýyn başga saýlap iýip bilerimmi? Ha, özüňe bişirip berýän.
Ýa, oýun edýän. Gowy, gowy. Gowy. Ýa, men şu matdaram. Senem azadyň kal haýsy gymmat ka diýip gözleýän. Ýok. Baha seretjek memlemok, nahara seretjek memlemok. Bular wara. E soňky döwür tüweleme wara, menýu ulalýa, giňeýä welin wara, naharlar salat ýaly bolup dur.
Geçirmedim şeýt. Näme maňa salada goýup berýäň onda? Ýok, bu indi indi şeýle geçirip bolýar da ene. Aýtda, ene, ene şeýtde. Şunday alatlaplar, goýsana diýýän. Ýok.
Näme zatdygyny aýt. Şuny.
Nä ady nä maýmyn? Per näme diýä? Peçin diýämi, näme? Peçwin diýär aga. Peçwin diýär, mesele da. Wa ýok o bärde. Näme üçin ýok şu menýuda bar zat. Orta sala şuly öýdýän, peçwin diýen ýok o. Peçin diýär. Peçin a, peçin.
Peçde bişýär diýär, orça bileňokmy? Ha, orsça piştewsçe bolýar ojalar. Awa, pereç. Bol piştewsçe ýaly zat bolsa bişirerdi.
Umuman bişirýär dämi? Awa, şu dämi? Elini bişirmeliler.
Şunu bişirmeliler. Ýo, taýyn berýärler şony. Seri bişirmeseň, indi şertiň şertdir. Ýanyňda durup kontrol edýär, seredip durýar. Bişirmeseň, wara, göwnüme ylaýyk bolmasa, täzeden bişirdi. Bolýar.
Bolýamy?
Bar men utulanmazam sen meni äkitjekdiň bilýäňmi dastawka. Duz azyrak ataýow.
Bolýar şu tany kesip aýryňda. Sag bol amjam sag bol. Ýok bolýar.
Ýöne bar sen nime näme heýterler köp ýazýar öýdýän saňa. Kän öýdýän aňyrda bolýar. Aýanam kän näme duzam üýşüp gitdi. Ýöne şo heýterleri çagyryp bermeli ýaňky nahary.